Bono amogenderere gogopinga, komoranche abanto baminto ntobakorere amaya amagenderero, ebe chinyagitari, ebe chipaara chiaito, ebe chipasari gocha ase more. Mwanchire gaki tobwatanane pamoja? Mwanchire tobwaterane? Nare kobariera eira ng'a inche pamoja nomokonyi ona, kiagera mwarosire gaki. Ekero onde machoge, igo mwang'enyota. Mwang'enyota iga? Momanyete meaning yaye? Enyimbe eye mwang'ana eri buna Moses atebetie buna Nyasae ng'a enyi enyimbe eye. Ekero onde machoge nanyeimokirie iga. Onde nare naende oratubwe? Gaki onde nare otadatubwe akanaimokia enyimbe eye namuna eye? Naimokirie enyimbe eye kinde riroba riaito ri'amachoge. Onde nare oratubwe? Nabateebie iga, Machogu, nateebia, Matiang'i tari omonyari baria omobekerete ekobi eria abwate? Lakini tachieti koirania okoboko ase tore abanyari baria. Nonye nobosigari korika, iga narigete, atotiga nabagusi totware omorembe. Egu Jumamosi ngoteba egento ekemo, ing'a tagotoretera omwana ekebago korwa Nairobi aria atagotiringa abagusi. Tagotoretera omwana ekebago abagusi batagoitanania amanyinga.

Omanyire gocha reere iga akabegete ekambi-nyaribari, akagete ng'a nasarie omonyaribari naonchore omonyaribari. Omonyaribari nomoririare, omomache oga nomoririare, na akonye omogusia emiaka ikomi. Iga abegetwe amagenderero, epaara iroka eyane nyaribari ya gateneni yabek- yabwenerete kobekwa eraami ase engencho ng'a

Omosacha oyio takogenda aria totigane Akiamungu. Natebetie abanto nonya ab'ebibago, nkabatebia egento ekemo ng'a Machogu orwete Lamani mwaka sabini na tatu, ko tokorwana ne chinsera banya korwana buna Machogu, banya korwana buna Machogu, mpaka ko tokorwana omwana ominto agakwea obosongo agakwa. Banga korwana namasasi, buna omochie gwarwanda ekero are gochia komorancha. Mbakorecheche bamanye ng'a abasacha igo tokirete nomorembe totoganeti, lakini gusii ntokorete ki? Bono batwarire be bagochara iga baigwete ng'a mboka machogu ntoiyo. Ntwakora egasi y'eserekari chinguru ntwachirora, batiga obosensi boria kobogoria ekebago. Abanto baminto, komoranche, nabatebie egento ekemo, Tarehe tisa ntoti gochia gokora rweche chimwanchune. Ebibago ebi bigoteba ng'a nkoreta bire chinguru, nkoreta bire ebibago. Akia Mungu gwataona abamatwa mwanchire morende chikura, na akia abamatwaga mwanchire ntobwati abamura. Abaisi mbatagotochiesera korwa iga aria buna bwagokera kobwana. Na rora, amoisi akareta ebibago iga aria, kenyanya mwanche ebibago biruite buna igo bigotesaga. Mobeke abamura kera egetuo nyaribari nkobeka nde. Naende nateba ase chinguru chi'Omonene, Matiang'i nache nabatigari baye mbagotonyara nonya abasigari mbarochie ase eserekari ekogenda? Mbarochie ng'a Matiang'i inka agochia? Mbarochie omwana onde okoreta propaganda otarakora kende agacha bwona igo ache akang'ainereria ng'a nkwagacha are nyagitari milioni mia mocha Ishirini na chireta ase ebajeti y'echipirioni thelathini omwaka ye Ministry of Health. Nakonya amatogo omwana oria korwa Susan Mochache. Nakonya. Okonya gotarana omosacha onde naye nabwate omosacha oye. Nakonya. Komoranche. Komoranche. Twatebire ng'a gosinda omorembe totagete tari bo. Tari bo. Matiang'i nabanto baria batosikia mwanchire bo uru konya gatari nsinka kogenda taretisa. Onye okora ayare amayene akora, onye okora ebitagete akora. Tatugire tatutigirete deni ya milioni bilioni trilioni kumi. Abakenya togocha gwa- gwakana. Intwe bono ntori komoboria kende agende nka atimoke. Matiang'i takorera atimoke gose kende akia Mungu agende nka atimoke. Nakora kende matiang'i agende nka atimoke tato inywe ring'ana nakora ebikori. Tabuta abana b'abagusi nabeka abana chigasi agende nka atimoke ntotagete komoibwa naende. Atotige namasikani. Gaki mwanchire motagere Omwana-o-minto omogosi? Mwanchire moigwe esauti ya yabo getutu? Mwanchire ng'a kemura nkorenda tore chikura? Mwanchire ng'a mangi tibwaboa? Naende abanto baminto mbatebie mokore buna Nyaribari akorire, Ntori kobwati mang'ana apati. Mangi nkwarenge otuma mosi nkwaroche. Igo bateba ng'a, Onde ogopinga amachogwa ase obogabana barobwo, onye kwarenge pati ende yonsi, inka bagokoira, ng'a nobe epati okoba tokoiba gwatora kebaga ekio gose onde nonye mbari bare epati eye ya ODM tokobaiba gwa Igo tobwate eruga eye gaki naino nonye abana baminto bare ebiama binde. Imware gwancha ase ekerogo eke ki'obogabana na oboseneta tokwane eruga eyemo? Obe echaama ore, ekiagera echaama nesani okoria ere endagera nkoria ore esani? Esani nkoria ore gose nendagera okoria? Mogwancha Omwana-o-minto ntobwati amang'ana epati? Gaki Ruto, ngantwanche ere. Mwanchire omwana oito migoro y'abakuani? Mwanchire abakuani? Naende intwe intwe abakorera egasi y'amasikani intwe gochi korwana ase egi. Tingochi komorwania esitairi oyo arwanigwa, oyo nomonto bw'amasikani omowakiri, tokore egasi engiya kare y'obowakiri.